Salam gadyrly dostlar, mähriban watandaşlar. Men bu günki wideoda size Samsung telefonlardaky peýdaly funksiýalar hakynda gürrüň bermekçi. Meniň ilkinji gürrüň berjek funksiýam Şu gurulýan ýerde ýerleşýär. Gurulýan knopkany basýas we soňra Nastroýka bokowy klawişi. Şoňa basýas. Bu funksiýanyň esasy gowy tarapy bir priloženiýany çalt açmak üçin çalt-çaltdan iki gezek şu gurulýan knopkany basandygyda şol haýsydyr bir priloženiýa açylýar. Geliň, mysal üçin, men şu wagt häzir meňkide fanarik dur. Gele basaýyn.

Indi dostlar ikinji funksiýa bilen tanyş bolalyň. Ikinji funksiýa mysal üçin biz haýsydyr bir priloženiýany peýdalanýas we şondan dürli duýduryşlar gelip durýar. Täzelikler, duýduryşlar we mysal üçin men şony islemesem, şony ýapyp goýulýas. Ony ýapmak üçin şol priloženiýa üstüne basyp saklaýas we şu ýokarda görýän ilk harpymyza girýäs.

Bu funksiýa şu priloženiýa biziň şu funksiýalarymyzy peýdalanylýar. Mysal üçin kamera, nirde ýerleşýänimizi, mikrofonymyzy we pamydymyzy. Eger şony biz şonuň peýdalanmagyny islemesek, şulary gadagan edip bilýäris, dostupyny ýapyp bilýäris. Mysal üçin nähili, nirede ýerleşip peýdalanylýar bu? Geliň göreliň. Mysal üçin, geliň IMO-ny alaýyň. IMO-da, mysal üçin, siziň kontaktyňyzda kän nomer bar we şolaryň siziň IMO-ňyza çykmagyny isläň zok. Şolar ýaly ýagdaýda biz kontaktymyzyň dostuny ýapýas. Görşüňiz ýaly, meňki-de ýapyk dur häzir we IMO Meniň kontaktymdaky nomerler çykmaýar. Şular ýaly ýagdaýda eger mysal üçin kamerany ulanmazlygyny isleseňiz şu taýdan zapretide basyp ýapyp bilýäňiz. Şular ýaly ýagdaýda. Biziň indiki bilmeli funksiýamyz dostlar, bulam şu priloženiýalara baglanyşykly. Bu priloženiýalaryň biziň telefonumyzyň pamytyna rugsady bolansoň, Wagtyň geçmegi bilen telefonymyzyň pamydy keş pamydynda musur ýygnaýar. Bu keş pamyt näme? Keş pamyt bu wagtlaýyn faýllar bar biziň priloženiýamyzda peýdalanylýan. Açan açamyzda telefonyň özi wagtlaýyn pamyt Keş pamytda wagtlaýyn faýllary döredýär zatlary we şony özi soň pozmany okuyup bolmaýar. Şonuň üçin haçanda şu priloženiýalar peýdalanyberse, telefonymyz wagtyň geçmegi bilen agralyp başlaýar işlemesi. Bu bolsa şu keş pamydyň has köp musor ýygnamagyndan ýüze çykyp bilýär. Geliň onuň pozmany öwrenelim. Mysal üçin, haýsy esasy internet bilen baglanyşykly Priloženiýalar kän musor ýygnaýar. Mysal üçin AliExpress bar. Şunu şoňkam görelim. Girýär şu gerek we ýerden pamida basýar. Pamidde görşümiz ýaly keşdik ýazgyly şu musorynyň Şu wagta çenli ýygnanan musuryň möçberi bäş ýüz segsen megabaýt. Buny pozanymyz bilen biziň hiç hili danylarymyz pozulmaýar. Diňe tersine gaýtam hassa çalt işlemegine peýda berýär telefonymyzyň. Ve şu aşakdan açystit keş. Şoňa basyp arassalaýarys. Görşüňiz ýaly 0 boldy. Mysal üçin ýene haýsy priloženiýe bar mundan başga? Mundan başga intimleri degişli. Geliň mysal üçin Instagram göreliň. Instagramda da yeterlik bolmaly. Hamid basýas ve görşümiz ýaly 300 megabayda golaý motor ýygnapdyr. Bunu hem arassalaýas. Eger siziň telefonyňyzyň modeli başga bolsa, iç görnüşi bundan üýtgeşik bolsa, biz muny nastroýkaň üsti bilen tapyp bilýäs. Onuň üçin nastroýka girýäs. Ve şu ýerde priloženiýe bar. Şoňa basýas. Ve görşüňiz ýaly şu priloženiýalaryň hemmesi çykdy şu ýerde. Saýlap haýsyny üýtgetjek bolsak özümiz saýlap şu ýerde. Biziň indiki funksiýamyz dostlar menýuny tertiplemek. Görşüňiz ýaly şu ýerde her sahypada boş ýer bar. Biz şuny awtomatik ýagdaýynda tertipläp bilýäs. Bunuň üçin şu ýokardaky üç nokada basýas we şu ýerde aç stik stranitsi şoňa basýas. Görşüňiz ýaly tertiplendi. Primenire basýas. Mundan soňra sortirowka. Bu sortirowkada

Wirtual Zapus rejime Rezdernowy ekrany çona basýas. Görşüňiz ýaly ýarpy bolanda ikinjini haýsyny saýlasyňyz gelse birini saýlap bilýäňiz. Men mysal üçin perevodçik. Şol ýaly ýagdaýda. Ýene ondan mundan başga-da kiçi görnüşini etip bolýar. Şunýal ýagdaýda nähili etjek bolsaňyz. Ynha dostlar, şunuň bilen şu wideony tamamlaýan. Bu wideo size peýdaly bolandyr diýip umyt edýän. We kommentariýalarda sizden geljek tekliplerinize garaşýan. Tomaşa edeniňiz üçin minnetdar. Hoş, sag boluň.